Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal l, u anki l. Jekk tistagħġeb faċilment, titkaża jew tieħu għalik malajr, dan il-kontenut ma jgħoddx għalik. Il-kumplament, ħudu pjaċir u ħuduh fost kemm għandkom kollha. Tajjeb, proset, proset. Aħna għadna kif ġejna friski friski mill-live show li fqajna Ġejna friski friski minn award show li baħna l-alla. Emmek, warajk. Eh, alright, ma nistax tinkwadra ħalissa. U oh, hija mbaġibu. Imma ġejna friski friski Issib filgħodu biex nagħmlu episode ieħor mal-ħabib tagħna u ħabib ta' ħafna min-nies jew għadu għax għax qalawlu qalawlek il-ħara eh għal ma- il-Chef Victor Ġalliħ!

il-Victor minn hawn ftit ieħor. A to Z Electronics li jissapportjana bi il-lalle email saw diħlin PJ. Għax PJ xxieli il-tablet, telefoni, issa u għetnu satijaw. Il-lejtu set electronics li juħsib il-tech u għek maħna u onlineintimates.com għal toys tal-adulti, 5pointsgrowing.com u kol għal eh, minn irriti kabbar xie pjanta

Għawna ħa. Mamul, emmu sabiħu tontek. U nishtiq u kol minn qalbi nibat dawk kolla li għamlu il-survey eh, tal-Broadcasting Authority. Jihduħ f-sormu. Bazzikament, għax il-puntu għali, aħna apparently biex ħadna l-best podcast f'għajniħ. Skont għajdut. Skont għajdut li we, we, we ran away with it. Issa kif jista' jkun aħna fis-survey Times of Malta għandhom podcast li laqqas għandhom podcast li morru aħjar minna. Jien by the way sirt naf waħda aħjar, eh? Ma nafx jekk rajtu xi riżultati tal-IGM Awards. IGM x'inhu? Tal-ġurnaliżmu. Le. Għandhom best podcast. No winner. Tajba. Tajba, u oh, ġej, sabiħa, jien ma nistax nifhimha. No winner. Tajba. I'm fucking kidding, tista' ssiba. Tajba, tajba, tajba. Terġa' poġġiħa. Ej, jerġa' poġġiħa għax għajjejna nfaħru l-xulxin aħna u l-Victoria ta' eh, awkward silence ta' Ġesu Kristu. Saħares lejna. Jajtuni. Aw, hemm xajjat illum Anti. Għamlu għaxara. Mela, ħanibdew, ħanibdew, ħanibdew bil-mistoqsijiet. Mistoqsija li għedha fuq fom kullħat. Inti tħaddem indjani. Vera zejda. Vera zejda. Le? Nħaddem iva. Tħaddem indjani xinu ma ma nasibx li huma head chef su. Head chef's men. Razzista! Inti razzunajna mal-lewe. Razzist, ugwaljanza nieqsa, zgur. Dizast. Indjani kapaċi u kollu. Le, ejwa, oh, ma. fil-mija, oh. Apparentament mux bizzejed biex ikunu head chefs fil-restaurants tija. Imma, tamlu delivery fuq bolt u ek. Le. Razzist! U koll liħor! Ma jridx ħadda, ma jridx jgħati flus dal-Indjani, razzist! Le, le, le, jess, għataw, għaribdet nazaġeraw. Xinu l-plat favorit tijek, Vik? Ma biex insajri u biex niklu? Biex tiklu.

Zof. Jina fil il-laptop sadattat, ma nafx il-għallet jiġri, għax il boba il-ejja. Eħe, għax il boba il-imma bella, ma rajt il-ġeja di, il-sejta. Daka. Inti taqbel li d-dixxandu ikun imsemmi tika masala? Le, għaliex? Taqbel jew ma taqbilx? Ma taqbilx. Ma taqbilx għaliex? Għaliex għandu jkun imsemmi tikka masala. Le, jekk id-dix tal-Indi. L-Indi. Jkun imsemmi tikka masala, taqbel ma l-isem? Ma tantx tagħmel differenza li li personali, imma. Iġej taqbel. Mm. Tajt. Sfajn, ġifiri. Razzis, għalix mux ħafna masala. Kollox! Ta' ġej podcast! Kollox! Podcast ek ġej, inti ma konċi għataw naħseb, ma ndonajċ konna minna. Kollox ek! Ejja! Ejja, għana mela, ħana meċejt. Mela, Xinu l-aktar film eh, favoriti għak ta' Hollywood? Film? Eh, ta' Hollywood. Ma nafx nara films ta'. Le, fil-qas Bollywood ma tarax. Bollywood jara sis. Daqsek, eja, bile. This was a rant over, rant. Le, apparti ċajt, għanna nafu li meta tkun, meta tkun eh, fil-restaurant business, jien naf minn actually is-separa men minħabba l-ammont ta' xogħol u ħin li da. Taħdmu ħafna men. Ħafna. Issib ħin taħxi Mela, make it a point, insib. You make it a point. Mela, Kemm il-darba mela. fil-ġimgħa hija fik. Tina, tina idea. Kemm il-darba. hija. Eh, Ħafna. Eh, Ħafna. eh, Jo vera. Biex namlu ċara, taxxi mal- mal-mara, mal-partner, ma' whatever, mux taxxi il- il-vettu. Għax, għax, Ma, le. Ma nagħmlu ċara, ta. le, le. Naħseb għandna biżżej biex nitfgħu. Ma- ma- what's- ma- what ma- is- what is an average ġifiri working weekend ek għali? Kem, what Sigħat.

Le, fil-kas tijaj neħesilja. Ikun Bizi minn ħagġa tal-oħra. Ikun hemm head chefs minn ġest imur jisu joqgħod. Oj, inti, ħaffef u ma jagħmel xejn. Bħal ma tagħmel inti fuq master chef basically. Eh, jista' jagħti il-każ li jkun hemm u dan kulħadd bl-istil tiegħu kif jimmanġak ċejjen, pero l-hotel sigbar jistajt il-kasu. Eh, kun hemm min jagħmel dawn l-affarijiet. Kollok brigades kbar u eżempju hotels kbar li kollhom mitċeffu eżempju. Mitxef, min mennu? Mela, Lima mela. lukanda Malta? Malta, Malta. Mitxef. Mela, ah, Ħafna, oh. Min? Għanna fil-grupp, il-grupp li naħdem jew jien għanna hotel, ġifiri. Ehm, għada tiftaħ, mirix. Mitxef. 13 restaurantu, eh, tasa 1700, ġifiri. Tista t-immaġina. Ikollom għal-breakfast 1200, u Kif? Għandhom iċ-ċef u x-ċef. Ġifieri fil-każ tiegħi lex jien nirranja restoranti iżgħar. Eżatt. U hotel żgħira wkoll. Jiena biex nagħmel l-om li tnara l-alla waħdi. Ġifieri daw. Mitxef ħafna. Qed insaqsu dil-mistoqsija fuq il-ħinijiet u hekk għax aħna n-nisa tagħna aħna maħniex xefs, maħna n-nisa tagħna bil-kemm narawhom din. Aħna dejjem hawn niklu take away. U iktar ma jaddi żmien iktar insiru robodu għobedin id-disa tagħna. Vera. Sir toboda għala. U oh, għax min ixnara u oh, għanna sir stranger mennu. Ah, fil-live show. Titfall inti minn int pulizzi! Daħlu l-dar! Tanzbat kun Eżatt! Għadda tifel maħħa wkoll ma nafx minn l-ostju. Għas ideja. Vera, vera, spices li għajmu u l-egvik. Vera, ma ta' ma is it tested per eżempju ġew aphrodisiacs imma let ngħidu aħna. Le, mem spices jgħidu per eżempju l-aħħar darba kombinazzjoni kont qed nitkellem ma' xi ħadd fuq għadi. Per eżempju ħafna ċili naf eh, eh, eh. Iqajmulek iċ-ċili. Iċ-ċili iqajmulek. Hekk jgħidu. Le, ta' jien ma jqajmu li iċ-ċili. Jiena jaħraq li toqba ta' sol miċ-ċili. Nek tkun gej forsi. Imma afrodisiacs u hekk oysters daw vera, hekk tkoll oysters, ġifieri. Ifimni għajdut, ma nafxu. Ekku mhux scientific proven jew le. Inti taħseb illi għax l-oysters għandhom

Mhux iqum li jorqodli bil-biża' għax nara l-kont u tbellaħ lil Alla. Jien hekk naħseb jien. hekk- hekk- Le, mhux daqshekk, mhux daqshekk. U skont fejn tiġi wkoll. Vera for euro l-oysters ikunu il-waħda. 20 24 euro. 24 euro! Ejja. 24. Kemm jiswew apparti n-nejk? Kemm ikunu? Average ta' 450 naħseb. 450 l-waħda, aħba, ma kiku mux billi bet nejdlek, men, kien ħosni qed nħu droga, men. 450 l-waħda. Lew. Ej, minn t-tarħem tiġi l-inna, ġiviri. Mux ekku. Bas konċo jister kollu. Em dealer il-marsa teħx kam. Teħx kam il-bib l-ris. Fuq dik. Fuq kem jiġi li l-kom. Ġeja section biex razik. Ġili xejt fil-ġina. Skonċiex. Xieq il-pajs ħuna, ekk. Skonċiex. Le, kellu għaffeħ xejt ħafna, mġovja. Eh, fottejt, eh, as in you got some, something's wrong, imma le, għat, per esempio, ma nafx issa, jew qabel, qabel il-mara, whatever, issa dana if it's too personal fidejk, imma għana ħakku, aħna taf bħal. Le, le, le, fil-ċina, kettajt fil-ċina, xejt, xejt, le. Le, tipo jena, jena kont ndoq id-drums. Allura tipo biex ngħid imma ngħidilha Henrik id-drum set. Kun hemm xi waħda, allura kon noħodha sal-garaġġ. Kon sal-garaġġ din jara kemm mhu sabiħ le. Titpoġġina fuqu, ħadu riklistik hekk u hekk, tafet? Inti qatt biex tiflert ja, qatt ma ħadd xi ħadd tipo il-kċina Idilla, eja ħanimlu l-ek il-borma, ħanurija. Xaħġek, għatek, you never use it as a pick-up line. U t-pretendi laħin l-ek il-veri. ta' da. Le, fimni għaliex. Jista' jikdeb. Le, għaliex. ikolli, ikolli nisa fil-qabel, u x'issa li Eżatt, għandi mija par- fil-mija, u. Eh, Ovvjament tistedinhom għall-ikel u hekk It's hija, not- eh, ħafna. Imma mhux le li li naħxi lew. U ġili għamilt minn da u hekk ossi li toqgħod tistedinhom id-dar u tagħmilhom bħal tal-film sin tagħmilhom ikla u Għandi hekk. xans, jien dejjem xogħol. M'għandix ċans, Eh, m'għandix ċans. Meta jkolli xi waħdof, em, eh, le, no, nħobb noħroġ, jiġifieri morning call dinner. Ġifu xoqt nimpressjona eh. id-dar, le. Di tajba di, di, di tajba. Imma ovvjament nistidina, ovvjament kolli xi waħda kienu kolli xi waħda. Eh, eżatt. Din restaurant dejjem hum. U kollok restaurant waħdek, ġifieri, eżin. Eh, meta kelli tiegħi iva. Meta kelli tiegħi. Flex u flex tal. Meta kelli tiegħi. Flex ta' Kristu. Kiku kellek tagħmel mela student il-xat u tittamel la plat sexy. What is a sexy meal? Sexy meal, jiddependi l-mara, ovvjament. Ehm, Tittun daqxej minn moħħa xie oġoba, ma daw ħafna drabi impressjoni ħafna għom bil-lobster. Eh, lobster. Credit card u ek xej. Credit card. Ah, nejlek, eh, jena l-braġolu tal-spooner joġobni. Spooner! Pur. Xi braġola u braġola. Thank you, thank you. Tittuħu l-forma tiegħu għandna trid iskerti. Hemm restaurant li nsemmu fuq sexy food u hekk hemm restaurants li jġibulek xi ġifieri żejda. Il-braġola tal-ispun. Di, di. Illi jġibulek mara rwiena bis-sushi fuqha. Dak jiġi soxxini. Jek tintajdil Dwejja. Dil-PJ. Mux ovvja l-PJ kitiba di. Anka di, men di, wejja, di sejt. Għal wara ġibu naqra ruħ. Dana, jina kiku jġibu li wahda jina. Bis-sushi fuqa. Ma naħsibx li ħaniħu iktar pjaċir nikol l-ostja sushi jiena, le, as in why? Kien billi tiġi mar erwin out, għot ikol sushi minn fuqa. Għax inti kollok ir-raħa taħut tiżdiet. Iktar ma din. It adds to the experience. Eżatt, Basking in the ambience. Temna. Ġil għattila blikel mal-mara hekk bil-panna u ċikkulata daw ma tamluhom xintom il-xef sostja fondu hekk le astja billi la zobba biex fil-fondu. Dejjem qed nitkellem għalija forsi min jagħmilha. Jena jiena żobbi ġo kannol indaħlu. U tmorri la, hey! Would you like some Italian? Le, le, le, le. Mela. Le, ma vera. Naqilbu naqra xaħna hekk, serjetà naqra. Jiena di qed tata, sorry, qed tata istorja ta' tazzi tiegħi Kont qed ta' storja ta' tazzi. Actually naħseb qed ta' ma' Deniz di kill alla kemm ilu. Mela xej, mela xej, xej, se ngħidilek wara. Nis indejqu. Ġieli ħdimt barra fik. Ejja ħafna. Fil-bitħa. Le, barra minn Malta. Fejko, fejko, kont ma' Gordon u ekku. Ija, kont Londra. Gordon on a first name basis. Gordon. Kont, eh, kont ma' Gordon, Londra, kont Switzerland, kont Norway. Kont naqa postijiet. Xamilt barra ġviri mbagħad, as in studying, working, what was eh, your... Taħdemu. Mur taħdem. Mur, ovvjament, work experience. Ma taħdem, ma daw kont naħdem, u bat jkun hemm ngħidulhom aħna staġist, meta tmur ma titħallas, tmur għall-esperjenza. Tajba. Qed tifhem. Eh. Kemm tmur tagħmel 30 sija taħt. Tebel għaf sormok u terda u titgħallem, titgħallem. Dependi r-restaurant li tmur, mhux għad mur kullum kien, ġifieri raw kun restaurant mażolinu ta' ċertu livell. Allora xiex il-volontarjat ma tagħmlux fir-restaurants Maltin. Eh, dak iż-żmien? Eh, tqottejn il-barranin u hekk. Le, mhux l-esperjenza biex titgħallem. Dak iż-żmien ma tantx kienu fejn taħdem, ma tkun żarjien, ġifieri. Bilforsi tmur barra biex titgħallem. Di li qed inti tal li tipo tagħmilha għall-esperjenza u biex titgħallem, issom id-dramit ta' Malta. Ma jagħmlux flus ta' daw Shakespeare u għostjilhom jaraw Romeo and Juliet mis-60s l-istess play jagħmlu għal bażu diġi xtajduli. Aħna fir-riċerka tagħna sibna li l-Ingilterra u xek mortu xek jew qed tessa. Eh, mort London. Mort London. X'tallim tissa jerem il-prat tradizjonali tagħhom u hekk xejn? Le, le m'għandix. Le, ma tallimx issa jer l-anjen baġi? Ja razzist. Għandu xieq ramzi. Tradizjonali zejda. Dak għal-Ingilterra tradizjonali tagħhom il-cottage pie, le? Fish and chips. Għandhom fish and chips, naħseb. Fish and chips. Can you make fish and chips in a five star dining setting le. Yes, yes. yes. You do it, hija veserita. Eh, mela, mela, mela. Għax aħna fil-Laughing Awards ġabunna ġabunna tazza ħadxi sitta minnhom taf kemm krajt taħt id-dar. Zar kienu ħadxi sitta bis-serjetà. Sitta fi xejn ċips! Mux blimet. Mux ħafraħa taħra taħtek. Nara taħti. Imma allura mill-cuisines tad-dinja kollha ostja. mort fl-ar kwizin ta' dinja inti tallem l-Ingilterra. Ma tajt l-ar. Illa, la, tixtieq. Traditionally, traditionally. Ija, rajt, imma fimni. Naħseb, ma nintix informat tajjeb, eh? Mux informat. Ingilterra l-lum, Londra l-lum. Għalilek, għalija. U għawihet mill-iktar cities. Imma l-lum, qabel li. Qabel. Meta mort istudja. X'inhu għal? Jiddependi r-restaurant li tkun taħdem jkun naħdem ġo one star u Michelin star restaurant, ġifieri mhux restaurant tad-daqqada jew mhux English cuisine, kien French cuisine. Jiddependi fejn mur taħdem. L-Ingilterra huwa l-iktar city li ssib restauranti differenti b'cuisines differenti u ta' ċertu livell. L-aqwa xeffiet fid-dinja jiftħu Londra. Agreed. Londra u Dubai, ovvjament, għax hemm ħafna nies, hemm nies li ah. jimlewlhom ir-restaurants. Efhem, imma imma imma jiena darba ħadd carbonara ġo pub. Imma bħal kullum kienu hemm it-tajb u l-ħażin. Imma imma tkun taf fejn tmur. Imma l-ħażin, il-ħażin tal-Ingilterra huwa ħażin. Ħafna ħażin. Tista' tmur l-Ispanja, tista' tmur l-Italja, jekk ma tkunx taf fejn tmur tiekol u tiekol ħażin. Dik għammek vera. Ġuri dependi, u bħal kollox fil-dinja ġuri tittamel riċerka tijak u tkun ta' fejse, sejja, ma s-sax mur f'daw il-restaurant snajdi l-om ta' turisti. Għadrabi tibilaw ġuri. Għettifem, dependi. Inti minn meta kon zaħir, I mean, naħseb il-namra l-xef bdiet l-ek minn meta kon zaħir, le? Eh, li xi 15 ta'. 15, imma minn dejjem kont immira illi tiftaħ fine dining restaurant bil-portion żar li ma kontx teħdu f'ox kemm għandi. Le, mismani. Għandkom ideja kompletament ħażina, u xaħna nagħtu ħafna korsi ġifieri inti. Meta tkun tiġi tiġi tikol għandi fil-merċanti tiegħi. U tikol xi għaxar korsi Eżatt. Fl-axħar xorta toħroġ jizek. Joħroġ mill-li keħex minn widnejk. Le, le, le, ah, ah, ah. Imma jiena ġieli mort daw il-fine dining experiences, vera jissa jiena jiena nibla l-alla, eh, Viktor, jiena nikol l-alla. Imma mbagħad iġi black plat. Il-plat ikun daqs Ġesu Kristu jkun fih daqs il-mejda tlet darbiet. Mbagħad ikun hemm farka żgħira, imma tieħu għaxra minnhom vera tixba ta' point. Vera, vera. Eh, għaxra, għaxra ma dawk l-għaxra kemm jiġu jiswew. Ejja, tħallilu xura tal-karozza. Imma imma tu pjaċir, għas tu pjaċir. Imma di raġuni, ġvini hemm xi raġuni għaliex kollox daqs. Għax jider isbaħ, hu jider isbaħ, hija arti. Anka il-plat kbiru, jider isbaħ, hija arti.

Imma mara tilab ma kelb tal-bord. Fine dining buffet jeżisti per eżempju. Ma tistax tajd. Ah, ix LAC għax ħan iżvina għaw xabba sħana. Fine dining buffet huwa kunċett tajjeb. Ifimni, jista' tagħmel buffet eh. li jkun irfinat. Il-problema ta' buffet meta jagħmlu buffet u għax ovvjament jkun jikkejterjaw ħafna nies. Agri. Volum. Is-sinti fil-volum biex tikkejterja dak il-livell, dik it-teknika tnajt ta' wara li kell. Trid ħafna xeffietu. Meta mbagħad ovvjament eh, financially ma tagħmilx sensu. Ma tkunx tagħmel sens. Skont il-prezz u jekk il-buffa jkun hija xi 300 euro. Tagħmel sens u ejja come on jiena jgħadef. Ma mbagħad 300 euro mhux ħajkollok 200 jew 300 ruħ. Ġifieri. Eh, jiġi għina. Imma sa nibni sa nibni. Aw, int vera pessimista, Viktor, se tgħidli li ħażin. Namluħ, nifsu wieħed aħna fajn dak nikbu fem. Ġimgħat FDB, diġa ġibu l-bjan ħedxef. Fil-ment, fil-ment, uħan pattu jielu. Eh, what qualifies him as fine dining? Għax għalija għal Max, per eżempju, għalla pizza mant il-quiz, qualifies as fine fucking dining. Super fine. What qualifies? Per eżempju, ta' taradix, tejda fine dining.

U l-expertise ovvjament ta' ħafna nis differenti, ġifi mux il-xef biss għandek il-sommelier li għal wine waiter, ġifi jimmeċċalek jimmeċċalek l-ikel, jispiegaw l-ek l-ikel fil-detali, esperienza ġifi ehm, anka tista tallem minna. Ġifiri, ma jiex esperienza li ma mux Jena kon mor darba fine dining restaurant, u it's true, mux ta' kol-jum, u ħat pieċi, mux fett najtek, I understand the shit. Imma, imma dal-ost jaġab li dizerta.

Mhux ħadd mhux ikollhom fl-ebda restaurant ieħor. Ovvjament inspirazzjonijiet differenti u minn pajjiż jista' jkun differenti, jista' jkun minn childhood memories jew hekk, jiġifieri ikun hemm ħafna. It's a question of tiġi tiġi arti jew jiġifieri at the end of the day. Hija arti. Imma issa issa issa jiena Xi żob ta' differenza ta' milli minn fejn ġab il-li, it-tilif. Differenza ta' milli. Għax, eh, eh, ma jien ma nifhimx bħal wine, I don't, I can't understand. Fine wine versus lakrima ma tiġix inti. Fil-kas tiegħek ma tiġix f'daw tip ta' restaurant. U għajdil, għajdil. Kif jaf ma tiġix? Għajdil, zob, zob, għajdil, għax għet wiskwit, għet id-dejani, Viktor, għajdili. Fil-kas tiegħek tiġix u? Eh. ħadd ma bada li. Umur! Umur! F'sorma. Bravo, naqra naqra iktar il-mod il-mod. Wasalna, wasalna biex namlu intervista, inti għandek Michelin Star, u xek. Inti jew il-restorant kollu Michelin Star. Il-restorant. Għanna, għanna, kellimna, kellimna lil xaħat. Tkellimna lil xi ħadd li da jafek sew, eh? We Françoise! Jekk ħa tmur l-isptar biex iwellulek lura dak is-seba' li għadek kif qtajt, tista' sserraħ rasek li minn għada se jkollok tqaħħab saħansitra l-kunjata biex tgħix. Sirna llum, eh? Kulħadd iweġġa' fuq il-post tax-xogħol biex jieħu s-sitt. Ejwa Françoise, fejn ħa titfa' subgħajk? Ħa titfa' ġo friżer? Titfgħax ġo friżer ta'! Jien naf, Armih barra, it-timiegħu iqta' Tess, qabdu bil-paletta u daħlu f'uxxi li b'ommok! Imma jekk jiddaħħlu ġo friżar, niggarantilek jien li niksurlek kibtek it-tnejn u nġibek tagħmel pipì minn pajp tal-katita! Nu, nu, nu! Chef Victor qatt ma kien jiġi bil-libgħom. Qatt! Meta kont inġagħlu jixrob il-libon, ma kien jiġi bil-libon? Kien jitlaq bil-libon żgur, imxafal sa ma dik id-daqna ta' xi sul għandu waħla ma' wixxu, ha? Imma qatt u qatt ma ġie bil-libon. Semmu x-xajtan, ha? Għax jien kont immurlu b'żopp mobili bon iktar minn Tour Eiffel San Valentino, ha! Min tom qed jistaqsu kif Che Victor sar raġel sod u saqah mal-art daqshekk. Biex xi? Żidt fil-piż, imma apparti hekk għandu żopp daqs l-Ocean! X'żopp għandu Che Victor, ha! Qisu ser dogħoq fuq il-hormones ifferruxxat jaqbeż lejn u l-hawn, boing boing boing boing! Fil-fatt minn hemm ġej l-isem The Cook Sportif naturalment tgħallem mingħand l-aqwa u l-ajar. Wa! Ġifieri tgħallem bil-bews. Wa wa wa. Kif kulħadd jaf fid-dinja tar-restaurants ma tista' qatt issir chef ta' klassi jekk qatt ma ġejt arrepjat u fil-fatt ikun xi jkun jiena stess li nistupra lil Chef Victor. Mewwii! Lil Chef Victor kont nistupra! breakfast, lunch u dinner! Per eżempju, u kun ikkun qed jagħmel is-soppa tal-kuxli u jien kont immur inkis inkis minn wara u papem infaqal u żopp flaġellat fit-tobba tal-pupu! Naturalment bla kondom, għax dak iż-żmien kienet għadha moda il-HIV, illum storja differenti. Iktar in voga l-filul. Ma kien xeff xejn, kolli qalbek. Int, int, ma ma għamettilniex kollox. Għax aħna nafu li f'restaurants u kif rajna fuq Masterchef, qed tkun hemm id-disciplina, qed tkun hemm is-swat. Eżatt. U dan għasawtek b'mod Eh, vulgari. Naqa intimu mill-li nista, mill-li nista nitem nifem. Tista titlifa għalli xijed. Xiex. Mela, mela, dizi, weħ, weħ, tajba, jadajja, faqqa ħilu.

Jina għal xin kun nishtin nejda ċar li minister u dim istidni minn ħara awards biz ġej. Għanibdaw, next year għanibdaw bija. Fil-tajk. Da jessġu għad kisru smuna. Thank you, Chef Victor, tal-li għandek l-award u għek panna. Bella, dakka hemm xi tip ta' reviewer li jiġi għar qed nara jekk xi kollox standard u hekk. It will be it will be in kiss in kiss tipo, you will not know. Ma nafux. Jiġifieri ehm, M'hemmx tip ta' criteria li timxi magħha, ġifieri tagħmel ir-restaurant tiegħek, il-kunċett tiegħek, il-cuisine tiegħek. Astja. Dawn jiġu bħal nies normali jibbukkjaw, normali. Mister. Jiklu, jieħdu l-esperjenza, jħallsu, jitilqu le ma tkunx taf. Ġal ma jirċivu xejn, la reports jew hekk ma jirċivu xejn. Xi korruzzjoni li tkun taf inside info u ħadd ma jgħidlek. Le, le. Ma ma them must work for a body, they work for like Michelin Yeah, hours. they work Michelin, no, for for Michelin, żgur. Astja. Imorru iktar minn 60 pajjiż illum ehm, u hija l-iktar guide prestiġjuża fid-dinja. Internazzjonalment, ġifieri jekk ikollok one star Malta, eh, one star Pariġi, ma l-istess tal-istess livell, tal-istess livell. Senti skont l-esperienza tijak, għan immaginaw li hemm reviewer hemm hekk u nafu li hemm reviewer Inspector, inspector, xivjer kjera. Inspector, inspector, inspector. Eżat, eżat, hemm dal-inspector, ġifiri, u għet jarana namlu. Aħna, Bażikament ħan nagħmlu logħba. Di sa logħba żgħira. Il-logħba qiegħda l-punt huwa li tal inti qed li tista' titlef il-Michelin Star, aħna ħanatuk ċertu scenarios fej niġu aħna il-restorant tiegħek mm. u nagħmlu ċertu affarijiet li jista' jkawża li inti titlef l-istilla. L-istilla. Ejdinna daw jekk jaħdmux, jekk mhm. itelfu ilek, sawa, mela niġu aħna u nieklu bidejna.

Next one. Ma għandix taqsam ma l-inspector. Eżat, ma jkunx hemm. Issa, ah, mm, se dawna għadalek għat nsaqsu daw scenarios biex naraw għallim nista level nistaw niġu aħna biex ma naħxu l-ekx biznis. Mela aħna ħan nitlu fil-restaurant sowa, u l-ħagġa li namlu ninżaw iż-żarbun. Unħalluħ mal-bib. Mal-bib. Unitlu ħafin. Inti ma naffettwawx laqas. Laqas. Tajjeb. Għax Yeah. ma- għax- Komdi. Imma jekk naħraw lek ħarja fis-sin kun ħallu hemmhekk. Eh, F'dak il-każ. Naħseb ikollok il-problemi. Ifimni, konna l-problema sa ċertu punt, għax aħna eh, għanna cleaners, ovvjament, li ma, ma kull every 15 minutes jina Ah, toilet.

Ifimni, li. Dik intelfwilek. Mux laqqa xej. Vera! Jisaj xi ħadd qed iġġerek fu restaurant tiegħek ma jaffettwa xejn. Żgur li. Ah, heavy, ostja tajba, tajba. Ma nafx jiena jiena naħseb ħan nippruvaw, ħan komplu ħan komplu naraw daqsxejn dawn Mela,

ġili kellek a defined dining set tipo klienti demel fej kellek bżon tgħidilhom isma, inti dar dar tlalla tlaq barra ġmin. F'kelma waħda jkunu żibel u bżi iktar minnek. Daqxej diffiċli. Daqxej diffiċli. Ejja, mela, mela, tinċorta. Tinsertom. Ejja, mela, mhux U what, what, did, what would they be doing, ek? What for you is, un, eh, is unacceptable? Darba, darba, kelli restaurant tijaj u ġviru naqra. Inti patejt kelli restaurant tijaj. Inti da mux tijak ġviru. Le, le, le, le. Eh, le. Eh, nirran jom. U kelli zoċ nisa Ingliżi. Nistaw waqfu għal-intervist eh. għana, t-stidinna persona għazina. Da ma jistax jitina sponsora. Għalih, komplu għan isma daw Sorry, sorry, sorry. Daw daħlu, daħlu fil-sakra, ġifiri, ma kienu diġa fil-sakra għabel ma ġew fil-restaurant. Eh. U rridu jgħamlu sin.

uħriġ tina, eh. u bażikament għattilhom tistgħu titilqu, għattilhom jimx ħankompli nservikom ikel. Eh. Anka ġifieri ma rridx flus, ma rridx xejn, Aqbdu tilqu l barra xofiment kien hemm nies oħra kien tedej un nies l-oħra. Eżatto. U bażikament ma ridux fil-bidu ma kellhom jitilqu għax jien waqaft inservi li kien, tifhem. Ġifieri jkun hemm affarijiet, imma da stajt nagħmilha x'kien restaurant tiegħi. jew kien jadaw. Ma nistax ma nistax taqbad u tkeċċinni għax mhux tiegħi restaurant Eżatt. irid iżomm dik ġo moħħok. Però ovvjament min jaqbeż il-lajn u Eżatt, m'għandi jħebbtu. l-ebda problema li ngħidilhom biex jitilqu l-barra wkoll. So, tagħmelu, 100%. Għan ġex bravura.

Ġej, tonfoq 300 euro. Jina ma jtinix qalbi laqas nħallilek fucking one cent. Yes, yes, yes. Anka sufu frak tal-ġilda li ġborom u l-ħodom. Nis li ġiklu f'dat tip ta' restaurant, jkun jafu fejġej, ġifiri, mdorin u koll jiklu f'dat tip ta' restaurant. Jaslu ma taħt ma jġalhom bil-fors. Mija fil-mija. Jaslu li jittipjaw, mela, mela, mela. Dixini ta' tips in ġenerali fil-food industry, vera, eh, jina tal-melita ma ntikx iż-żejja ta' xtani l-internet. Mux hija kultura, ma kultura. Ma kultura, zokka naqbad kultura, jen tal-inqum fil-ħodu u mur fuq il-radio nqajjem in-nies u noqgħod nagħmel kommedja tipjaw li meħi. Ibdija. Tista' bdija, oh. Għala taħdimx. Kultura. Eh, mhux minn dejjem fir-restaurants ittipjaw. Mhux restaurants biss anke eżempju taxi drivers tittipjaw. Eh. Ħafna drabi. Eżatt. Issa, ovvjament, tittipja jek trid. Tittipja jek trid. Mhux bil-fors. Ma restaurant kważi kważi jor frowned upon jek ma tittipjax. Le, u anka f'ċert barra minn Malta specialment, tkun eh, included fil-prezz. Eżatt. Għandek 12% jew 15%. Dik zejda li tinkludija fil-prezz. Di isu jedu. Għandek id-dritt li tajlu sma ma rridx Inħallasom dawk. Di- Mhux bil-fors laqqas. Agreed, agreed. Ma nafx hekk titaq tagħha di. Għax ġentina u inti qegħdin fl-istess ilma. L-iskola tal-Knisja. d- Tipo l-Amer- l-Amerika, il- il-tipping, it is embedded in the culture tal-imot Eh, li apparentament il- il- il- il-servers ma jihdu fucking xej. flus, bil-ċiċri jitħallsu. Paga minima, un bat ovvjament daw jitħallsu mit-tips. Eżattu, imma naqata z-zibel. Le, le, mux. Malta mux id ekka ma. Le, le, le, le, assolutament le. Di, oh. we touched on it a little bit earlier, inti, eh, u għetlek, għetlek tina naqqa ċans, għetlek għax diru tun għajmu għadil n-sujġet. Da vera li kollox qed jola li ma kontx teħdu fox kemm għandek jew ikkella. Mela jiena tellju. Jew għax bitek Porsche Macan il-ġdida. Għax naf li. Jena, jena, jena naf restaurant, restaurant tajjeb. Kont, kont, firi, eh, genuine, mid-level restaurant, u fucking, u vera, vera tajjeb kien. Imu kellu starter. Starter ta' Kristu, very, very, very good starter. 8 euro kien ipprezzat. Imbagħad in the click of a night, minnlu malada, ħani nossi da tara xi 16. Which talla, oh, merġajċ ħattu dal-starter u vera dizappuntat għax it's a really fucking good dish. Imma ma sta' ma nħossni qed jisraqni dana mill-lejl għannar, mill-lejt.

Polio, Brexit, ostja, chicken pox, kollox. Imma vera, għaw Malta jien nara vera qegħdin. Per eżempju, eh, mela, mela, mela, mela, mela, tija tija di pjaċir jiena. Alla McDonald's mollix il-prezz. L-istessa. Le da ma jolli l-omx dan. Ma stax eh, tħallet, kif tista' tħallet? Xamel? Olla cheeseburger. Olla cheeseburger, fox kemm għandu. Eħe? Imma kemm għollih? Eta Le, z- ju- One euro. One euro, imma għala titsalu għat iżda high percentage, u anki pastizzi, pastizzi kemm kienu jisu 25 tal-law 150, that's a a 100% increase ta' 10 lot. mhux hekk. It's- it's- Eh, fimni, ma stax tħallat l-ewwel net eh, titħares lej eh, eh, tip ta' restaurant xi jkun u ma jkunx. Ovvjament ir-raw material huwa ola, hu, ġifieri across the board. M'hemm xejn ħa- eh, irħas jew jew mhux iktar għoli, għandek il-labor għola ħafna wkoll, il-labor cost. Il-labor kemm għandhom il-labor At the end of the day, dan huwa. Huwa negozju, ġifieri titaqra l-flus minnu. Nissiguralkom jien fit-tip ta' restaurant tiegħi ma nix naqra l-flus konna naqraw way back ħames snin ilu, jew sitt snin ilu. Il-profits naqsu, il-profit margins, ija, vera, ma per eżempju dil ħaġa li plat pasta. Hemm postijiet li plat pasta billi wadablek naqa porċini, Umbat jgħidlek bit-chicken u chicken ikun li frizzat tal-maple, għax taf li mu dak il-lest imqatta tal-mux tal-maple, tal-xismu, tal- whatever insomma. Kun borza kbira. Eh. Eżatt, blu, daqs lost. Umbat jiġi jiċċarġjani xi 18 euro għal plat pasta. Ma bxiex li ba jagħmluh il-pasta bid-dmuħ tal-anġli. Daw, dak ħażin. Jkun oli. Dak ħażin. And the problem is that we're still paying for it, jien nemmen dik, għax qegħdin japprofittaw l-alla nies, ġiġ tajdi ta' Victor, sa' minnet jara l-alla. Għaw min, ewejja. Għaw minn fair prices u għaw minn kollha xum, mija fil-mija, ma dak ħażin li għattajt inti. Umbata ħadmu lek bit-cheap labor terġa' ġifieri, aħseb wara kowet nħadmu l-Maltin bil-paga kif suppost, kif jkollim biex id-dar biex Maltin mawx, ġifieri fix-xogħol tagħna ma jeżistux Maltin iktar ftit. Ostja u vera xejn.

Għad kompli jenti. Ma għalam xin għant lift. Le, kompli jenti. Rajtek il-sabbot fuq il-mejda u ġibna mażin. Oh, u biex namlu ċara, we're not saying any of this shit for your restaurant, so għa biex biex tasbu li għadna bġiħi l-ostja. Għalek għandu l-Michelin stars, għax da shit ma jgħamilom xo. Biex namlu għa kompletament ċara. Jiftħilna xilli belli bella ħna. Le, għanti oħra. Eh. Li ma konx teħdu fox kemm. Xtiħu pjaċir tajdili, jassi minn qalbi. Di delivery kif iktar tiġi tiswik iktar minn restaurant. Di zejda. Di zejda, oh, Kif, kif, kif? Meta tordna delivery. Eh, eh. Tiġi tiswik iktar mill-li kiku qed tikol fil-restaurant. Ma dika tajtix li lex ma nix delivery. Ma inti palissa spokesman ta' kol restaurant li għaw fid-dinja. Ma biex kontaf. Per eżempju ġili mhux ġieli, hemm ċertu restaurant u le. U dawn jiena meta ninduna dawn l-affarijiet jiena vera minix jiena vera bnidem peti. Meta nara li xi tipprova jaħxini vera niddejja, no matter how, how big or small it is. Ikun hemm il-prezz tar-restaurant ikun irħas minn fuq daw id-delivery apps. Fi huma bażikament jiċċarġjawlek il-commission li huma ħajħallsu għad-delivery app mm. jiċċarġjawha lill-patrun il-min ħajixxi l-affarijiet, il-klient. Ta' żibel u Jena lek qed nixtri qed nixtri dan the point of it all is inti qed tinexilek tbih diġ żejjed True service li ma stajtx tipprovdi inti, allura ħallas għalih. Mhux jiena ħa nħallasulek għax jien niġi jiena tinħallas il-bolt, might as well nagħmel kuntratt miegħu jiena. Aħna meta għamilna l-live show pereżempju, it-ticket it-ticket Monti, ma tfajniex il-commission tagħhom ma tfajniex fuq. Agreed, le, le, ma tfajniex. Il-bajt ta' tajnik fucking ċek ta' Ġesu Kristu ticket Monti. Le, ma tarax jew. Infatti, infatti jekk taraw, jekk tmorru taraw tal-competitors tagħna. Le, le, vera, infatti, it-ticket tagħna kien 25 rounded, jek tara tal-oħrajn, hemm xi nies whatever oħra, ikun 2673 per eżempju, dana ħalli ħalli u they actually charge the people the commission fee, which is not fair u għajn fl-opinjoni tiegħi.

Xkam għandek, Viktor? L-ozdja, l-ozdja. Biex kun taf il-premessa ta' qabel bdejna il-production meeting tiegħek kienet Malta tobodu lil Viktor mela hija nżommu ma' Malta u naqbdu naqalaw. Din kienet. Tobodu, insomma, u hija. Ejja l-kelma ġipekku. Francesco dak il-libaw. Dak ħallihulna miskin, vera tifel ħela. Tifel sewa, dan ġibuħ, nġibuħ xi darba, nġibuħ. Ġi nġibuħ, nħu pjaċiri jena. Mela, għan s-sax, onestament, nasa kemm naddejn spoon. 50 minutes. 50 minutes, għas ma tkellim nix darba fuq master. Ena, għalej għanti għaxiet naħna. Ma nistax, mela. Ej, ej, vera, vera. Imma, imma, imma master chef, da kif għazlu li l-ek, da jow Ben Kamil kien bizi, Vera kollox u kollox u jifhem u jifhem. Ovvjament, hemm kriterja u kif jirtażlu. Ovvjament ġejna mażulin minn Masterchef barra minn Malta, Masterchef internazzjonali, mhux ta' Malta biss. Agreed, agreed. Jamlu lek interview ġifieri. Ovvjament, patu Kien miktar ġifiri ġast minn tom it-tlieta. Min ċert ma nafx, eh, però minna intervju, ovvjament. Eżatt. Tiġi mażuli, ma mhux għax tapplika jew hekk ma ċaske li ah, telefonata. Ah, they contacted you themselves u hekk. Ma nimmaġinakx tapplika jien. Eh, ma ġifieri. Tapplika l-ġaġġu. Ovvjament, avviċinawku, dejdu jekk interessat jew le, tmur tkellimhom isir intervju. Eh. Li nista' ngħidlek li Master Chef barra ma' Malta ġew jiklu fir-restaurant tiegħi. Issa ovvjament jiena għandi reputazzjoni, għandi Michelin star, għandi bit gurmand fir-restaurant tiegħi. ġifieri- X'inhu wid gormi? X'qatt wid gurman? Bit- Bit gurmand jgħidu. X'inhu bit Bit gurmand fil-Michelin. Hija tip ta' award li jagħtu l-Michelin ukoll. Ok, bħal tagħna, eh? Eħe. Fi- Fiż-żewġ restoranti ġifieri. Ġifiri le, ġifiri dan għajek. U da xorta ġi kol fwet minn restaurant u f'nofs likla għalli għalli sma għallina introduċeru għallina minn master chef barra. Ah, Olandiz da. Ġifiri daw ġew jitċekjaw x'namel jien, bażikament. Ġifiri. Ah, of Master, so of the production company of Master Chef actually came to check. Tara x-xit Jitċekkjaw tiegħek. x'namlu, x'namlu aħna fir-restaurant. Astja, Em, top, Ovvjament oh. kien fl-ewwel staġun da, meta ma kienu jafu forsi. Eżatt. Em, Na xorta seta seta fittex, ma kienux għafej jiġi. Ma insomma, ġibi esperjenza. Ah, Ma le tajja, po, għamina dan mux affarijiet li taqbad inti bla doċċu tajtu. U xek titfa, it's it's a brand u. Eh, Ħaġa kbira. Aħna aħna fl-opinjoni tagħna Il-Maltin jaqalawlek naqra wis. Ma jibburtax, u la tmur Le, ma hemmhekk, jien. imma ek ħażin, ħażin Ħażina. il-plattu, da żejda, ġifieri jekk jekk il-plattu ħażin, ma noqgħodx nduru mal-lewża, inti ma taħsibx li s-sinna wis woke u u- u zobbi. Mija fil-mija. Jew inkella kif kif nafu aħna l-Maltin oxux. Ta' dwej. Għax jina, jina meta. Fil-mija, għasa, dubju mandin fuq. Jina meta nara li l-ek jtqot rispondi n-nis, tipo taf kemm il-darba, ġviri, jina ktibt tipo status un un sejt, naħseb darba kxiri faħħartek, għallex ta' xif, actually to be honest, pala pala fuq, tipo, jek nara xaħat tiħor jgħid, li xef Victoria wis pastas ġasta xiejd lek il-veritaj kif nibla kantunieri. Għax men, jek, jek, ħazin.

Smajtek kemm-il darba tgħid, dan mhux livell ta' Master Chef, hawnhekk Master Chef ġejt u ta, da kif il-liba jiġu mela ta' Master Chef? Jien jissorprenduni n-nies, l-ammont ta' frejjeġ li jagħmlu. Ma fimtiex u inti ċajta? Le, kif ċajta? Jiġu ta' Master Chef.

Ġili ġew fuq master, vera ma sejt, ma ħan finta. Le, ma ħan għal mill-liba. Ġili ġew, ċertu ċertu people għaw, ċertu guests, whatever, contestants. Kontestanti, ja. Imma jkollhom il-basics vera fucking ħżiena. Dana kif jkunu d-dar jgħidu li ba kemm jien tajjeb fit-tismi. Ħanmur master chef eh. tajjin. Anyone can apply, I can apply if I'd like to try. Jek minn tix eh, eh, chef professjonali tista' tapplika u Malti. U da ma jagħmlux it-tip ta' vetting. Razzismu jora. Xieġifiri, ma tkun Malti, da, vera, tkun Malti, jek xuridu. Jew ilek teħx Malta, so.

li taqla l-kritika tiġixu. Kien wieħed prova jagħmel lażanja mill-bidu f'xi temp ta' 20 minutes. 35 eh, minutes. Oh. Prova jagħmel lażanja, dekka titħalli biss biss il-Bolognese jew xi nitbaqbax li erba' ħames sigħat. U dan qal illi baħra mill lażanja f'30 minutes. U that's like a basic. Kontat lu għatlu lażla ħażina ta' dixxu. Mija fil-mija. Ma nix oh. f'35 minutes lażanja. U tantx tagħmel lażanja ma ah, Balik ta' ħaġa heavy tal-kalaġina. Għalija naf iffakjajt għax ħelu dak il-ħelu. Laġina ngħid ir-rużarju bil-kontra biex nagħmel għajn, mhux bil-naked ngħidlek. It's impenjattiva u ħessil. Ġifieri ċertu affarijiet mbagħad ikun anke common sense dan u mela da ma tix kull xef professjonali biex taqalla tkun taf. Iżda ta' nix lasanja f'35 minuta. Ġifieri inti tiġi li li ħarquni. Mija fil-mija, jena, jena, biex naqbess fuq tipo, jena kont indoq 20 sena drums, issa. Di kemm il-darba ħafna Madonna. Episode wieħed xi sitt darbiet. Ħankompli ngħidha, ħankompli ngħidha. Għax jiena jiena ħadd. Ejja l-ars. Ġifieri jiena wkoll ukoll ħadd awards u eġrilhom. Bħal tagħna l-ewwel. Eżatt. Oqgħod attent imma ma tantx fadal spazju. Ġieli, ġieli kont kont kont noħorġu barra ndoqqu. U ikun hemm il-band da ddoq. U mhux billi batara l-crowd quddiem ikollhom ftit ta' jkollhom xi naf xi 10-15 people. Kulħadd qed jinnodja rasu mat-tempo, imma kollha kemm huma tempo differenti. U ma tihomx tort għax xi jkun ħiereġ minn minn ġol band, tgħid tara xi żopp qed jagħmlu hemm il-basic ta' tempo ġo music tiżommu. Ħadd ma tiżommu da. Kif illi badaqqaw id-diski u qalu, osti aħna vera tajbin. Ħanamlu konsert. Ma nistax nifhem daw l-affarijiet. Ma nistax nifhem x'indu x'jaqsam ma' suġġi. Nipprova nifhem anke ħallejtu jpalla. Le, le, għandu x'aqsam daw in-nies. X'urid jippejsja. Infatti paċe grasso kuljom. Jippejsi. Il-punt huwa, jekk inti ma tifhimx fil-kċina, għalfejn qed tindenja ruħek tmur toqgħod Toqgħod tagħmel għal master chef. Mhux hekk żejda hu. Jew why are you lying to yourself at least li inti minna lik king tad-dinja fit-tisjir? Ma tistax inti tara l-plat il-liba kemm ġi ikraħ u tinduna li fakin ikraħ. Ma nistax, I can't understand. Aħna nbatu, man, mis-self-criticism, inti ġi li tajt kemm jinsabiħ le qatt.

Eskuse? Nase fuq Master Chef? Le, le, le. Ma għadx għalija xejn li ma sejulix bħala ġoġ. Ma għadx għalija. Dawni għax għal-moment. Inti kif tkun sinu li la la, imma veru, veru, ma għadx għalija Li ma joħdux f'uxxi l-qabar ta' minnhom ta' Master Chef. Wa, ma sejħux bħala ġuġ għal l-ikbar chef wara l-onor tal-Isfinx? Li ma jaħdux f'uxxi li bħal għaqdiethom imorru jagħżlu 'l dik il-wiċċ ta' chef Val, ta' chef Letizia u 'l dak li jixbah il-missier Peter de Kutros, puttadu miegħu! Amici! Kontestanti bravi ħafna! Pero nammetti wkoll li hemm kontestanti bravi inqas minn wipers ta' karozza. Sa mela m'għażlunix sa fuq MasterChef għax bid-dar li kont nidgħi kont naħraqilhom l-ikel kullu. Xi żopp tmurtiżżatat fuq it-televiżjon meta ma tafx iżżomm lanqas furketta b'idejk! Furketta ta!

Għax il-pirmli tal-pressjonijiet tibda tiblaħhom qishom f'smarties. Għajtek tagħmel ħafna qbib sa qithom, għax min jaf x'kedda fik biex titfak ġo abulons wara attakk tal-qalb. Konna nagħlqu t-twieq u nġibu crane. Weh, tel avi. Jiena ma nista'. Proset. Tel avi. Proset, proset. Guys, piġa, għased inu darba proset. Proset. Jiena ma nistax. Niftakar u naħseb. Għala ti rapja kollox. N-rapja! Ma stax nifhem il-punt. Jiena, onestament, għax fuq Masterchef. Jiena vera naħseb naf insajjar. Mux il-level ta' forsi Masterchef, imma. Inti level ta' xejba ta' fissajjar, da. Ma ta' għandek zom naqra. Le, le, naqalawa. Ta' taqla. Naqalawa. Naqalawa. Eh. Skont Max, Għajdilu. laħam medium rare trid titfaħħa fil-forn. Jiddependi xi laħam għal xini. Le, Skont il-kxuna tal-laħam. b- b- Eżatt. Ej ngħidu riba. Inti kollox baj kellna għawdex. Iwa, ma jista' jkollok ribaj daqs ta' flip-flop. Jista' jkollok ribaj. Sekk kienet u Ma normali. dik ma titfaħiex ġol fornu, imma ribajek titfaħħa ġol fornu. Ħoxna tiddaħħala fil-fornu. Eh, gridu. Titu. Ftit Ma minuti. kienitx hekk il-konversazzjoni vera spoon.

Imma dak hawn għadda b'xi 3 kilos laħam, li ħaseb li ħajja jagħmel reverse searing bi 3 kilos laħam. Le, anka reverse searing mhuwiex metodu ta' cooking- ta' tissira li nużaw Eh. fil-ċejn professjonali. Ok. Speċjalment fuq laħam aħmar. Jien naf tagħmel tiġieġa reverse searing jew jew xi tip ta' laħam abjad forsi ma hija liva. Imma mhux mhux eh, li prova jagħmelu, plus li t-temperatura kienet ħażina, x'int biex tagħmel reverse searing trid tagħmel f'temperatura baxxa. Eżatt, titħallija bil-mod u hekk. eh, eh, eh, eh. Mi- Mhux iktar minn 110 gradi, issa fil-każ tiegħu kien qed xi 190 gradi, ġifieri kompletament dif- Eżatt, eżatt, Out le, of- di- out of- out of scope. ej, ej, ej, xejn, ma xejn, tagħmel sens xejn li prova jagħmel, plas li ma kellux il-ħin biżejjed biex issirlu. Agreed, oh. Ġifieri, u baqa' jinsisti, għadnilu, xorta baqa' jinsisti. Ma dak u jien qatt ma tlejb ir-reverse hearing f'dak il-każ ma kienx ma kienx tajjeb, żgur. Jiena vera ħadt pjaċir meta qbadt u tajtu mija ostja. Il-liqba jien vera ħadt pjaċir għax dan qegħdin qed hemm ħannina wiċċ Għandek għandek tlett chefs gran allati kolli ngħid għax you're big in the industry, you've been doing this all your life. U tgħidlu daka qed tagħmlu ħażin. Flok tgħidlu għandu raġun, tgħidlu jista' jkun. Le, le, le, waka, Hemm ċans. Professional. Eh, eh, ah, le, u anka jibqa' jgħid bija li li għax dana Google ja. Fuq intom kif ta' fuq intom. Eh, fuq l-internet s-sipa fajt tajbin u s-sipa fajt zina, ma' wix. Mija fil-mija, mija fil-mija. ma tagħmilx sens. Tittara li qed dak li l-informazzjoni li qed tieħu toħodha mant nies professjonali anka. Eżattu. Xeffiet rinomati barra minn Malta. Eh, mhux ġast fiċċejt tfajt fuq Google Reversing u tela jisem ħadd ma jafu u jfisser li tajjeb u kollu. Ne, eżatt, eh, eh, fem. Tajjeb u ma fajt kazina. Dik infatti kienet il-konverzazzjoni tagħna fuq il-laħam għawdex kollu, mhux kif ħantejbu x-show. Eżatt, fuq di. Ma ifhem, ix-show ma tantx, il-live show li kamil nawdex li ġew iktar minn elf u mitruħ u fqajna post bis-sala u qatt ma rada seddaħ tajatru astra minn minn duġi stabilixxi. Messaġġ probazzjonali. Dak, dak. U żbupu da. U żbupu da wkoll.

Jien qed nistenna. Taċom malija. Jom il-flat għax jista' jiksaħu u imur tiegħi ħażin ukollu. Eqqu. Qed ngħidulek ieqaf, Caroline ieqaf. Il-liba xi. Tliet darbiet għattilha. Bajt għaddejja biex jiena nlesti il-platt. Wala zobbi. Joħroġ komplut. Play! Let's say Kieku jiena Caroline! Hija fuq qalba għadhom sejbija, hija! Lesta jien! Lesta dik dik dik dik, lesta dik dik. Lesta dik għax qed l-alla bija. Dik straight away disqualification, eh, dik għadet. 100%. Eh, eh, dik hemmhekk konna ġo tajnihom 3 minuti fuq il-ħin. Ġifieri dik għambat. Kom tu over u konna tajnija 3 minuti fuq il-ħin, plus la bazzera li ma tagħmel sens li di għamlet gold leaf li di bażikament ma tagħmel lebda differenza. Fit-toma żgur. Fit-toma, hija ġist tal-presentation biex toqgħod ħares leha. Eżatt. U ġist kwalifikata, ġifieri għidli inti jekk tagħmel sens, ġifieri. Le, le, dik vera La żejra, jiena- sense xejn. jiena rajta. Laqqas biss il-platt doqnieh, ġifieri m'hemmx. Not even chance, eh, Ah, there was le, no le, le. possibility. Le, Xejn, u għax- Straight għaż-żibel istja. Għamil You're forsi. quite a jolly person imma kif iż-żob għandek which isek u sit il-kera kull jum. Fl-aħħar ta' Fil-ċina, ta' xahar, fil-ċina, fil-ċina. Fil-ċina, Fil-ċina hekk, ma barra mill-ċina. Għalek qed ngħidu għax you're very hekk, imma anki eh, ma eh, you give off a, a rough personality on the on the TV screen. Fil-ċina ti tkun, raffu, ma tistax eh, fil-pozizjoni tiegħi tkun eh, and the nice guy. Aha, jekk Raffu, taħseb. ovvjament. Ovvjament em, fil-ċina

Affiċa kien ma ma Jiġri ħafna drabi, ħada for granted għax u rebaħ ħafna bħala challenges kien ikun ħafna fil-gallerija. Eżatt. U naħseb ħada for granted, fimt? Inti l-emek l-ar ħaġa li tista' tagħmel ħada for granted għax kull challenge differenti u iktar ma jgħaddi l-programm iktar challenges jitqalu. Ma jfissirx għax irbaħt l-aħħar tnejn, eżempju, eh, u tinsix li sħabek edin jitalmu, eh? ġifiri jimprovja u kol mal-ħin. Moħħu hemm u min jisma' li ngħidulu għax hemm ma jisma' xejn, kollhom rashom jibseqpaw jafġu. U jkun hemm oħrajn li jisimgħu jimxu l-qudiem ovvjament. Hmm. Ġifieri inti eh, ma tistax telimina tkun moħħok hemm. Tiġi preparat ukoll. Agreed. Imma naħseb ħawis konfidenza zejda mbagħad, fimt, ġifieri. Bħal kif għadna ħna li ħajkonna live show s-sena diħla fil-around eh, April, May, suppost, u ħajkun live show tajjeb ħafna. Tista ma tara xejn. Xie xan jirfu? U nixorbu għost. Le, għadna, għadna, aħna għadna sena u ftit li bdejna. Taf kem fadlilna nixorbu aħna? Fadlilna gaj, ġifiri l-esti ruħ. Le, għanna biex, u għanna biex. U l-MCC ħajsir. L-MCC Isma, ħajkolli ħajkolli nħu dak telefonat għal-voti. Tabib naħseb għadna. Tabib xara. Biex ċekja li t-sokkor. Bissajja ta' Kem inti liba minn 1 sa 10? Eh, ten. Dan il-punt huwa għax għandna logħba. Għandna biċċa logħba. Din logħba jisimha liba jew le. Inti hawnhekk tgħidilna sewwa jekk daw is-scenarios huma scenario tal-liba jew le. Dak hu l-punt. Issa f'dak każ bdejna l-ewwel wieħed li Xi ħadd jiftaħ convenience eżatt bieb ma' bieb ma' Maypole. Hekk tiġi. Hija lieba jew le? Mossa lieba jew le? Għalija le. Għalik le. It's fine to open next to an establishment exactly the same like you 100% ġviri. Alright. Competition is healthy u minn raħjar iħawel. Tajjeb. Dik daqbel ma ħajjena. Imma di, X'eff ma jafu ħadd jiżżewweġ lil Ira Losko biex isir famuż. Żomm. Ġara. Weħel kollox. Ma ma naħsibx li huwa l-kasu. Le? Eh, le, intom qed tinġu għajek ma. Imma dak jien jaf xi ħadd bih qabel iż-żewġ il-lira partilli, ma jgħadna Mela, ok, ġab il-water polo. Eh, eh, Konni t-tenja li għal-akxu li da. Vera, vera, vera.

Ma jafx iż-żabqa jgħid, Viktor. Talli ba jew le, għaw ħaxa balla nis. Kienu ħafna nis kienu laqwa program favorit tagħhom kien il-ġimgħa. Waqfu ulu u waqaf kollox. Dak ma nota attention għajt għax kien it-teacher tiegħi. Eh? Vera, Ejja, mela kien jallimni. Kemm kien għandu social studies. Social studies. Social. Mela. Kien jħokkom outings il-ħabs? Le. Ġifieri nota attention għajt. Ġin laqakom ma ġaħabzi. Ja ma xi wieħed mill-Open Center. Mela. Xint lestu jgħidu li għankomplu. Mela.

Da forsi naqqa zejda ġo, sa nara. Jista' jkun neħuhom, jekk nagħmlu l-aħħar edit nispiċċaw il-ħabs. Tajba. Bela. Jistidnuk fuq podcast meta bdejt tider fuq il-television għax qabel ma kien jafek ħadd. Għalli bat mur jowle. Le, oh. Jistednuk, eh, le, di għamilni, għarajt mela, ta' l-alla, le, mela, nista' l Yes. Ok, ok, ok, ok. Tati ġob li l-mara bħala segretarja tijek bil-paga daqs il-Prim Ministru wara tajt sori. Tal-liba, le? Zejda! Zejda! La la la mdalla ġitek l-order. Lesta Viktor. Dara lesta xil karriera tijak fuq għadi. Għanafza. Ittella artiklu bit-title Glory Glory Hallelujah meta jmut Mintoff. Zgur li le. Le, diridu, diridu naħta. Le, jien dirid najt li tal-liba u. Di tal-liba u daqsek u. U għaj, jikal, ma t-dax nejk bin-nis meta jmutu u xieġifiri. Tal-liba u, finished. Għadana daqsek kollox, inti. Bħala skuża tibda ta' parsi komedi podcast biex taqla l-ħara lin nies kollha u tobot u tolli tobot. Bħala skuża tibda ta' parsi komedi podcast biex taqla l-ħara lin nies kollha li tobot. Dak kull pod. Tal-levan, għale. Tal-levan. Ah, Fatti għanke ġas lajni l-om il-ħara ta' qabil, law da' sekk finish.

Wasal il-ħin biex nagħmillek bang bang bil-pajp tal-pipi fit-tobba tal-pupu mimlija koko bil-biċċiet tal-kuskus misjuda bil-libgħa e ulala! U fuq il-menu bħala starters għandna brodu tal-ilma Mollie servuż b'xorba ta' ħxiex bil-masa tal-ħdejn. Tazza żejt tal-karburaturi jistaġnat għal tul ta' żmien ġo tupixu. Jew inkella amorini neonati il-fomm konton ta' rixus. Allura ġiet fuq it-tifla tiegħi ta' fuq, isimha Chanticleer, qaltli, Papà, u hu Zinedine Zidane, u hu Patrice Evra, u hu Didier Deschamps, u jien bħala papà bonbon mal-ewwel indunajt. Chanticleer Juju Battinis. Hello hello! X'inhu? Nagħmlux delivery? Xi ħsibtu hawn id-DHL fost xi tisfija tumur? Nagħmel delivery imma ta' daż-żopp mimli furrax fit-togħba tal-pupu! Imbagħad bħala means à non, żopp il-forn b'sajd ta' jobom tar-roż, jew inkella għandna l-Indjan. Tajer frisk minn fuq għal Don Morris, għazla vasta ta' indjani xi tajja. Jew kella kinti intolleranti għax xajt razzist għandna l-aqwa platt fuq il-menu. Wala. Imma sorry ta' min jassilhom il-platti wara Master Chef, eh? Dik ix-Cheval de Marsa jew dak li jixtieq lilu Peter Decoutros, min a. Mewwiex fiha tiddolori, Jew Renault jew xejn. Jekk b'karrozzi Taljani l-ieħor. Mela ma tafx il-karrozzi Taljani kull kwarta trid titihom Espresso, Limoncello, Pompino? Lanqas fuq Pont Ecstasy ma jagħżlu t-Taljani. Françoise, oħroġ sibgħek minn ġo l-friżer, foxx dik ommok, dik il-Liban safranija, jekk tiġi l-raddamuni tas-sanità naħxilek l-ommok u nfottilek il-waqt. Issa għandna il-Boîte des Arts ta' fejn għandna il-pièce de résistance tar-restaurant Zopp du Formage jew kif tafuh intom Le Woody. Tajba biex, tajba. Mela, wasalna fl-aħħar, guys. Ma nafx għal xiex, għaw link għaw fl-aħħar. Dika xej, dika xej, dika xej, naħseb dik il-link. Dika, Victor u Ramsey, kanna ritratt. Yes, kanna l-Victor ritratt tijak. Ja, ma jan tellaw, smun tista tellaw. Mela, le, mela. Għax it's interesting li kien jahdem ma pala prova, għax ħafna nisma jemnukx. Għabara, eh, għabara, eh, għastja, kien kon differenti fik. Ah, kont iżar. Ejja. Anka għordin u għaw kien ħafna. Ħafna. Fi 20s da. Kelli 20 sena u għandu 27. Inti kont taħdem għalih, kont taħdem miegħu? Ija, miegħu. As in, it was his restaurant or you were both the same level? Restaurant ma kienx tiegħu. Kien chef, kien l-executive chef l-ewwel restaurant li beda jirranjaw. Ah, ok. Fej għamel ismu bażikament, ma kienx Ron Gordon Ramsey tal-lum dak hemmhekk. All right. Kien basti Aubergin. Kien basti ukoll dak iż-żmien. Vera, hekk eh, kien l-istess hekk. Eh, ah, Ara, ara, kien iżgħar hekk eh, kien jagħmel ismu għadu jagħmel ismu. He was Ġifieri tough. taraw fuq it-television. It's Huwa true. kollu minnu jekk mhux iktar. Ostja. Ostja, tarala. Emmejlu dak ir-ritratt, dak ir-ritratt Fil-90s, l-Anglea u- kienet sports car. dak iż-żmien. Kelli x-xar, u jien mi tixtar. Kont irqiq ukoll. Mela, wasalna fl-aħħar, guys, thank you ħafna, eh, chef, Grazzi intom. tal-li tal-li ġejt Tal-istedina. ġejt għaw maħna, it was a good sport, eh, ejja, le, le, le, chef, il-chef legend, il-chef legend big time. Grazzi ħafna, eh, Għat, firri, under grain, xet li għandkom kelkom ieħor l-istess, to plug your, plug your stuff, firri, guys, morru għaraw. Grain Street, għanna Grain Street, il-Belt, Merchant Street, um, u under grain. U under grain, proset. And these are yours, as in you're on them, you're the, yes, yes, yes, you decide yes. how every plate le, dan goes out. Bidu, eh, le, jem il-bidu, you know, create il-konċetti, from A to Z. From A to Z, fidej. Qabel COVID. Ostja. Jien la- la- la- 2019. sik- ostja. Yes, yes. U tbidlu regolari il-plat teżin. L-istaġun, u l-istaġun ġbit bi 3 to 4 months meta jkolli aptit. Kull tritu formans biddel il- biddel ix-xit. Biddel Toqgħod menu. taħseb. Aħba xeżil U mux ostja. teri ċikla un bat, teri ċikla. Bil-izzobka jiftakar formanzi l kellu kwil għala Eh, Ma jiftakrux. Jiftakru, ostja, minn ikun hekk dilettant u hekk, ostja. Xek. Mela, ringrazzjaw li l-sponsors tagħna sotto zero li ħaxibna bil-goodies illum eh, bid-donuts, croissant u ġabinna anka l-kreps illum da xej differenti bil-kafe wkoll. A to Z Electronics li joħsib it-tech tagħna u biex naslu santkom bħalma jieħdu ħsieb ukoll l-audio il-Black Box Pro li tawna daqqatit kbira u sar ikomplu tuna daqqatit fil-live eh, shows lil onlineintimates.com għal toys tal-adulti, 5pointsgrowing dot com jekk tridu eh, itrabbu xi pjanta tal-adulti. Tal-adulti wkoll me 18 plus. Lil eh, Fire and Fork every Wednesday 50 euros għal all you can eat meat. Mm. Top notch, konna morna hemmhekk ukoll mal-patruni tagħna u The Barber Room raħal ġdid li juħsib jigrum jagħna wkoll. Grazzi chef. Thank you kbira. Thank you kbira u koll eh, l-patruni tana li ġew jarawna l-lum. Il-żejn u l-George Axwell chef. Tajjeb konna chef fija di. Tajjeb konna. Grazzi l-spooner PJ eh, ta' xogħol dejjem tajjeb li għamlu. Thank you l-patruni li jedin dejjem hemmhekk ġifieri jagħtu s-sosten tagħhom. Thank you kuħat li votalna għall-Lovin Social Media Awards għadna aħna ħadna il-best podcast ġifiri with a substantial amount, apparently, allegedly. U għaddejna John Mallia, ġifiri dik importantissima, għax kien hemm status quo kbir u dejjem u kien jihdu. Issa ġejna aħna. Ġifiri. Issa għadina la bibżobna, best overall creator nidu għahna. Ġifiri, issa

I mean, għanna bżon il-flus. Għanna bżon il-flus. Sorry, mux taraw bxie zabba. Emma Patreon for a small fee tista taraw il-live show mux esperienza l-istess għax minn kien emmek għalunna anka il-patruni tagħna li ġew għalunna li eh, they had good fun imma emmek tistaw taraw emmek pala pala isu wieħed mill-episodes.